Ne wokafu Yesu Kristo tegbetegbe. Amen. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Kristo me, ŋdo gbe na mi loo. Ɖeko ɖeke nubladã yeli ɖe mia gbɔ, miatsã mida kpe ne Mawu. Egbea mdi bena miaka seŋ viɖe so eh, nu ɖe ŋuti. Eh, gbedodoɖa ɖe le souvent mi dona bena die by fire, devil die by fire, que Satan prenne feu, que Satan prenne feu. Ah, mdi emana mia susu gbã bena Satana Etɔe nye zo mavɔ me. Nɔ ka ezo ŋu na Satan nɔ? Ne míexlẽ Mateo ƒe agbalẽ ta blaeve-vɔ-atɔ̃ xexlẽme blaene-vɔ-ɖekɛa, míakpɔe bena Satana ezo me bele. Nɔ ka ezo ŋu nɛɔ? Eye gbedoɖawo ko mído na ame kawoe be nya nɔ? Míese nya gɔme ɖe, nye ŋugbe be ame kawo be wu nɔ. Ame kewo be nya na, woawoe nyi Satana ƒe agbagbanavi kewo be dɔna ye wowɔna dɔ nɛa, woawo míeyɔna bena demɔwo. Ɖe mɔ wova ɖo na mɔ me eye wo sɔnɔ na ŋɖe wo nuɖaka ɖewo eye ne mi do gbe ɖa ɖe wa ta gbɔgbɔwo to na le wa me wo si na djo na. Gake wa nu ke ŋtie mi la remarke be na ame ɖewo lia ne wo vɛ de prière egbe fi ɖe agbe fifi dja ne wo vɛ de prière a wo no do gbe ɖa ɖe wa ta wo la dja anyi wo la yɔ zokɔ ɖe gbɔgbɔ ŋdji gbɔgbɔ wo la djo le wa me Eye gake va nogba ɖo vɛ do priɛ fida ke gakplɛ doa enu woatɔ gbe la va dzɔ fida ke gakplɛ doa enu woatɔ gbe la va dzɔ amea ɖeka la dzana dzi gasiagame la dzana dzi gasiagame nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me se paske bena amea ŋtɔa mu kpɔ wɔ nuke be ɖo la wɔ mu nye ame kewo le do gbe ɖa ɖe ta woa me gbe do ɖa le me ye mle ɖo efe ao ame kewo le do gbe ɖa ɖe ta woa me gbe do ɖa le wɔ dɔ gake va ame ke ŋtɔ yi ta wole do gbe ɖa ɖoa enu ke dze be ɖo la wɔa mu le wɔe o.

Yes efia nuke nyi tesisi ɖe abosanŋu no etesisi ɖe abosanŋu nua eye nyi enugbegbe le nuvɔ gbɔ enugbegbe le nuke nyi nubaɖa wɔwɔ gbɔ yebe yebe example alo yebe kpɔɖenua eye miakpɔ le yesu kristo ŋtɔ gbɔ gake me ne abosanŋu ŋtɔ te yesu gbɔa eye miakpɔ le gbɔ ne mi le mateo ba gbale da ene le le me gbã sɔyi ɖe wuiɖekɛ dzia mi la kpɔ ɖeke yesu Etsi te ɖe Abosam ŋuti ɖo. Enuwo kpata ke ɖe Abosam gblɔ nɛa, Yesu gbe be mawɔ, be eɖoŋtia ye tɔ gblɔ be na womgba wɔ nuwɔ. Mi le kpɔea? Eye le nuwuwua, nuka mi la kpɔ? Le nuwuwua, wogblɔ be na eye Abosam dzo le egbɔ, eye Mawu dɔlɔwo va egbɔ. Eye ne mi kpɔ agbalea tsake mi xlẽ so Yakobo ƒe agbalẽ mea, wo be ne wo tsi te ɖe Satana ŋuti, ne wo tsi te ɖe Abosam ŋuti sesĩe ɖea, nukae be la wɔ? Ela dzo le gbɔwo. Nɔvi lɔntɔ le Kristo me, gbɔgbɔ vɛ̃wo be nya nya dzoa mu nyi die by fire me nya yio, mu nyi Satan prafeo Satan prafeo me nya yio, mu nyi ezo ne dze dzi o ezo ne dze dzi o be nya yio ao. Ete tsitsi ɖe Satana ŋuti. Enu gbegbe le nuvɔ̃ gbɔe. Yes. Eye na le nubabla be ge amea, enuko le yɔ mi na sugbɔ enyi nu gbegbe le nuvɔ̃ gbɔ.

Mía dze agbagba mía sɔ ɖokui mía ɖokui sɔ do Mawu te. Yes. Mu ni tsɔtsi yi ɖeɖe me nya Yehowa. Tsɔtsi yi hiã ŋutɔ. Tsɔtsi yia hiã ŋutɔ ye ŋutsi wo gɔme na ɖe. Mía sɔ mía ɖokui sɔ ɖo Mawu te. A sɔ ame ɖokui sɔ ɖo Mawu te yi me ŋkɔ. A nɔ se Mawu be nya. A kpla nu so Mawu gbɔ. A nɔ subɔ Mawu. A nɔ dzi Mawu be ŋkume. Nukae Mawu dii o? A nɔ dze agbagba be na ɖe yea wɔ ɖe Mawu be seawo dzi. Eye nyi asɔ ɖokuiwò sɔ do Mawu te, eye nyi bena agbe nu le Abosam gbɔ. Le woa be wɔwɔ mea, Abosam tɔ la dzo le gbɔwò. Yes. Nene be le wɔa. Ta mia dze agbagba Mawu la kpe ɖe mia ŋuti. Amen.